Gencayetî çi jin çi mêr demeke tijî hest e. Jiyana wana hemû bi hest û evîndarî derbas dibê. Bi hezkirin. Ji ber vê yekê gelek pirs derya telefon û email ji me re hatin pirsyar dikirin. Evîndarî Çawa ye? Li gorî Îslamê hukmê evîndariyê çi ye? Evîndarî berî zewacê ye yan piştî zewacê ye? Ji ber vê yekê rastî di peyamê de me xwest îro roj em bi evîndarî bore bin em behsa evîndariyê bikin. Lê destpêkê de bingehek gelkî giring heye gerek ji we hemiya re bê naskirin berî ku ev dest babetê bikin. Di dînê Îslamê de, Evîndarî sê merhelê wê hene, naskirin, xwestin, guhestin. Destpêk mirov hevdu nas dike, ev naskirina hene yan gerek bisekine yan jî gerek berdewam bibe herê merhela diduwa ku bibê xwestin Di xwestinê de jî bêhtirîn naskirin çêdibê û evîndarî çêdibê, yan jî wê li wir bisekinê yan gerek berdewam bibê ku bibê guhestin û zewac û jin û mêrêtî. Li gor dînê îslamê evîndarî ne heram e. Hezkirin, eşq, evîndarî nabeyna keç û xort ne heram e. Lê dabitê wê hene. Evîndarî li gor dînê îslamê ne tişteke bi îrada însan e. Yanî, xortek yan keçek, nikare biryar bide bêje ez niha rabim evîndariyê bikim. Wek ku gelek tiştên di jiyana me de em bi îrada xwe dikin. Ez rûniştîme, ez biryar distînim, ez tîme ez çûm av vedixwim. Ez ê rabim derkevim ji derve. Ez birsîme zê çim xwarin bixwim. Di evîndariyê de ev na nîne. Evîndarî tişteke Xwedê Teala didê însan. Tişteke xaricî îrada însan, ne di kontrola însan de ye. Tiştekî xwezayî tê. Ew hezkirin diyarîk e, ji diyariyê Xwedê Teala dixêna beyna du şexsa de. Ji ber vê yekê li gor dînê îslamê muhaseba însan roja qiyametê wê ê kirin li ser wan tiştê ku îxtiyara wî tê de heye. Tiştê gon îxtiyara wî tê de nîne Xwedê Teala muhaseba wîna nakê. Ji ber vê yekê ayeta Quranê dibêjê, La yukellifu Llahu nefsen îlla wus'eha. Xwedê Teala. Ne muhasebe û bar nadeyne ser însan, îlen ew tiştê ku di taqeta însan de heye. Yan ew tiştê ku di bin destê însan de ye, qudreta wî jê re heye. Lê evîndarî ne bi wê rengî ye. Evîndarî tiştek e destê însan tê de nîne. Însan nikare biryar bide bêzê hezkirinê bikim. Hezkirin tiştek e wilo tê derbas dibe dil. Ji ber vê yekê dînê îslamî wextê ku berê xwe didê hezkirinê berê xwe bi diyê de bi direng e. Hezkirin berî guhestin û hezkirin piştî guhestin yan jî hezkirin piştî zewacê nabeyna jin û mêr û hezkirin berî zewacê nabeyna keç û xortekî ecnebî em karin bêjin ne tiştekî hev ya ewil Hezkirina piştî zewacê, ewa ku tê naskirin nabeyna jin û mêr, li gor dînê îslamê tiştekî gelkî pîroz e û ne normal e, tiştekî gelkî giring e gerek hebê. Ta derecekê wextê ku bi însan re jî nebê, gerek însan her tim muhawele jî bike ji bo xatirê jiyan berdewam bê, ew hestê xweş û şêrîn şanî hevalê xwe bike, çi ji rexê jin bê, çi ji rexê zilam bê. Û demê ku em behsa evîndariya jin û mêra bikin, rastî gerek em jev re bêjin ku evîndariya jin û mêra ne ji însanê normal dest pê kiriya, ji pêxembera dest pê kiriya. Demê ku em behsa Hezretê Îbrahîm bikin ku pêxemberê Xwedê ye, xelîlê Xwedê ye, hij hevala xwe, pîreka xwe Sara dikir. Hezretê Îbrahîm Ji bo xatirê wê evîndariyê, ji bo xatirê wê hezkirina wîna ji Sara re, razî bû ku bê zarok bimîne lê hezkirina Sara winda nebe. Ewnah mehrûm kiribû ku ji pîreka wîna Sara ewa ku jê hez dike, ewa ku mihbet û evîndarî ketiye navbeyna we de, Xwedê Teala ew mehrûm kiribû. Lê Hezretê Îbrahîm ne mîna gelek kes nadikê wextê ku evîndarî jî hebê, wextê ku jinekî gelkî bi aqil hebê, gelkî baş hebê, însan li mesleheta xwe nafikirê, diçê jinekê û diduwa û siya li ser wê natênê ji bo xatirê ku zaroka bênê. Ji bîr dikê ku zarok tişteke, rizqeke destê Xwedê Teala, qismeteke ji qismetê Xwedê Teala. Hezretê Îbrahîm ji bo xatirê wê evîndariya pîroz ewa nabeyna wî û pîreka wî na Sara de razî bû go bê zarok bimêne. Ta go Sara şefeqet û rehm li halê wî mehbûbê xwe kir. Li wî evîndarê xwe kir. Hezretê Îbrahîm go jê re got go divê tu zewac bikî. Hinganî Hezretê Îbrahîm bi mezinbûna xwe piştî emrekî mezin nû zewacî kir bi Hacer re piştî ku Sara îzna wî da. Hezretê Muhemmed, xatemê pêxembera ye eleyhî selatû weselam, şerm nedikir di civakê de jî ku wê evîndariyê, wê hezkirinê ewa goş Aîşe re dikir, şerm nedikir goş civakê re jî bidê diyarkirin. Ji ber ku tiştekî gelekî baş e. Ew evîndariya ji xwe ya herî normal e.

Jê pirsyar dike ya Resûlê Xwedê, kî ye yekemîn ji însan a ber dilê te ezîz e, şêrîn e? Wî na zend dikir, got, Ez bi şer de ser ketime, wê pêxember darî xelkê wê bêjê ti. Lê pêxember di wir de jî, şerm nekir got, Evîndariya xwe bidê diyarkirin. Cewaba wî na, bersiva wî na, Aîşe.

Wenda nekir û da diyarkirin û hişkere kir û ji bo Zilama jî di sedriya Aîşe de bavê wê na da diyarkirin. Pêxember aleyhi selatû we selam evîndarî û îşq û mehbeta Xedîce her tim jî da diyarkirin. Demê ku Aîşe xîret pê re çêdibû li ser mehbeta Pêxember aleyhî selatû weselam ji evîndariya wî ne û ji îşqa wî ne ji Xedîce re tevlû ku Xedîce ne li heyatê ye, Xedîce wefat kiriye. Lê Pêxember aleyhî selatû weselam piştî wefata wê jî ew evîndarî û ew hestê xweş û şêrîn da diyar kirin. Demê ku Aîşe xîret pê re çêdibû, Pêxember aleyhî selatû weselam jê re digot, Înnî rûzîqtû muhebbeteha. Xwedê Teala mihbeta wê na xistiye dilê min de. Hezkirin, evîndarî, mihbet a go berî zewacê ye. Ji ber go ya piştî zewacê me nas kir go karê pêxembera ye. Pêxembera ew evîndarî kiriye, ew mihbet û îşq kiriye. Ya berî zewacê ya go nabeyna keç û xortekî de ye hê zewac nekirina. Em ferqê dîse dixine de. Evîndarî. wek hest û evîndarî wek silûk. Evîndarî wek hest tiştekî gelekî pîroz e. Ew mehbeta ku dikeve dil de nabeyna xort û keçekê de tiştekî wek hest tiştekî gelekî baş e. Gerek terceme bibe ev hestê hana ku bibe xwestin û xwestin terceme bibe bê guhestin. Ji ber vê ye ku di dînê îslamê de Hezkirin, evîndarî navbeyna keç û xortekî xerîb de wek hest pîroz e. Lê heke ew evîndarî terceme bû wek silûk di berî zewacê de ewa heram e. Ji ber vê yekê gelek care wextê ku gelek şêx, gelek mala dibêje hezkirina navbeyna xort û keça heram e, ewna ne behsa hezkirin û evîndariyê wek hest dike, Ew nav behs dike ew evîndariya ku hatiye naskirin wek mumarese. Evîndarî ewa ku di şerîetê de meqbûl e, ewa ku di kultura me kurda de hatiye naskirin wek siyamend û xecê, wek mem û zîn, ewa ku wek hest e. Ewa ku di şerîetê de meqbûl e, ewa ku di şerîetê de helal e. Lê ewa ku. Tê naskirin îro roj di nav gelek civata de ku evîndarî terceme dibe wek silûk, tiştine emelî têne kirin, evîndarî derbas dibe merhela tiştine cinsî, ewna ya got şerîeta îslamê de ne meqbûl e. Ji ber vê yekê gerek em ferqê bixine de. Heke Xwedê Teala Ti xortekî yan ti keçekî, Xwedê Teala hezkirin daye te, evîndarî kiriye nesîbê te ji keçekî re heke ti xort bê yan heke ti keç bê ti ji xortekî re. Gerek ti hewl bidî û ti muhawelê xwe bikî ku ev hezkirina hana û ev evîndariya hana terceme bibe, biqul bê aliyê dî ku bibe xwestin. Heke nebû nesîb, te muhawelê xwe kirin, te hewl da, te karê xwe kir, li gor esbabê dinyayê te teqdîm kirin, te dost û heval xistine meselê de û pêk nehat, nebû nesîb, gerek ew evîndarî tih muhawele bike li wir bisekinê. Ti nema bikeve merhele ku gotitefkîrê xirab bike, Ji ber ku şerîetê de demê ku nebû nesîbê te û çû ser nesîbê xwe, rizqê wê li devereke dî ket, gerek tu bisekinî bo şeref û namûsa xelkekî dî. Birakî te dî çi di kurdîtî de bê, çi di misilmanî de bê, çi di însaniyetê de bê. Ji ber wê yekê gerek tu hurmet bigirê ji wê biryarê re. Îslam wextê hezkirin çêdibê men'a te nake. Nabêje te hezkirin herama, lê ji te re dibêje hay ji xwe hebe ber ew evîndariya te derbas nebe rexê dî. Dînê Îslamê ji te re niç nabêje hezkirinê neke, icizê neke. Lê ji te re dibêje demê ku iciz çêbû bi te re, gerek tu nekeve merhela ku tu şer bike, dijminatî bike. Dînê Îslamê ji te re nabêje birçî nebe. Lê dibêje ta wextê ku tu birçî bûyî heş xwe hebe tu dizî yê nekî. Ji ber vê yekê hezkirin, evîndarî tiştekî gelekî normal e. Di dînê me de, di Qur'ana pîroz de jî evîndarî hatiye xuyakirin. Demê ku bavek hatiye cem pêxember aleyhî selatu weselam jê re gotiye ya Resûlê Xwedê du kes hatine keça min dixwazin, yek gênc e, yek bi emir mezin e xitiyar e.

Ev hedîse hana kengî got. Demê ku ew bav hat, şîkayeta keça xwe dike, Ya Resûlê Xwedê, keça min du kes hatine wê dixwazin. Yekî gênc e, feqîr û yekî bi emir mezin lê îmkanatî wî hene. Tevil wê jî Pêxember aleyhî selatû weselam îşq, evîndarî, mihbet, hezkirin tefdîl kir û teqdîm kir ser halê xweş, ser halê zengîlbûnê, Go wek keça xwe bike. Û pêxember hîn ganî ev lafzê xwe got, demê go got, La ara lilmutehabîne îlle nikah, Ez nabînim ji kesên evîndar re îlle zewac. Pêxember eleyhi selatû we selam hezkirin, evîndarî tecrîm nekir, ne baş nedît. Negote wî îslamî ya negote wê keçê eyb e, şerm e, evîndarî nayê qebûlkirin. Na. Pêxember eleyhi selatû we selam daxwaza wê na. tefdîl kir li ser wê halên xweş ew ê gul cem wî kesê emir mezin hebû. Jê zêdetir di dînê îslamê de di qurana pîroz de wextê ku evîndarî çêdibê gerek ew şermî jî nemênê ku wextê ku tu werê keç bê yan tu xort bê tu werê cem bavê xwe li cem dayika xwe û tu jê re bidê diyarkirin ez hez filan kes dikim. Diya me xedîce Pîreka Pêxember aleyhî selatû weselam ya ewil, ew bû ku xwe erd dikir ser Pêxember aleyhî selatû weselam. Wê hez Pêxember kir destpêkê de. Wextê ku ji ehlê xwe re şiyan ku herin me erd dikin li ser Pêxember. Hezretê Mûsa zewaca wî na li gel keça Şueyb bi vê rengî bû. Demê ku keça Şueyb ji bavê xwe re got, Ya ebet îstecirh, inne xeyra men îstecertel qewîyul emîn. Ev kesê hana baş e. Vî kesê hana bi xwe bigire, ji destê xwe win daneke, ev kesekî emîn e. Keça Şueyb ji bavê xwe re da diyarkirin, ew hezkirin û mihbeta gopê re çêbû li aliyê Hezretê Mûsa, pêxemberê Xwedê bû. Ji ber vê yekê dawî de, dawiya peyama îro de ez dikarim ji we re bêjim gelî gênca, gelî xort û qîza, Evîndarî tiştekî gelekî pîroz e. Evîndarî tiştekî gelekî xweş e. Lê hej xwe hebin, evîndarî gerek bimênê wek hest. Evîndarî gerek zêdeyî hest tecawuz neke bikeve merhela silûkê de.